Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi Vanni tal-li ġejt għal-istedina tijek. Xtaqt insaqsik kif bdejt fuq dan il-sujġett tal-maġija u hekk. Eh, ħanajdlek, l-għonet żewġ affarijiet differenti l-maġija u l-paranormali, jgħidu. Però marbutin flimkien ukoll sa ċertu pont. Jien meta kont eh, għadni fil-bidu tal-Magic Aw, kont qed ma' wieħed magician anzjan Għalli għafillu ċert ġuże gatt. Jonqot il-marsa da, u mort niftaka għadna fuq it-tarġek bil-qeda barra bada joħroġ l-affarijiet li għandu l-magic u kellu kellu kodba ta' daw l-spiritisti li joħorġu l-ektoplazim minn ħalqhom u hekk insomma u seances u faxxinajt ruħi u fissajt u insomma bdejt infittex fuqhom. Tant bdejt infittex li mbagħad bdejt nixtri kodba, bdejt nixtri magazines, kien hawn dak iż-żmien Men Myth and Magic, kien hawn magazine Fate and Fortune, kien hawn magazine The Unexplained, u kien hawn ħanut il-belt tal-kodba li kien iġib li kodba ta' post għalija fuq dan is-suġġett u bdejt naqra ħafna insomma. U bdejt nagħmel sensiela ta' programmi fuq dak iż-żmien eh, Redifusion. Kien jisimhom mis-Saltniet Moħbija. Għamilt 34 programm, kull programm kien ikollu suġġett differenti, pereżempju konna nitkellmu fuq l-astroloġija, fuq l-ispirti, fuq il-poltergeist, insomma affarijiet hekk. Eh, kont nikteb l-iskript jien, kien jaqraw mal-ewwel Carmen Azzopardi għal għafri l-attriċi kbira, Carmen Azzopardi u Alfred Mallija dak il-leħenek somber. Konna nużaw ħafna sound effects, twerżiq, mużika, insomma, U kont nintervista xi nies ukoll fih dal-programm insomma. Eh, niftakar kont intervistajt lil Tony Sands li kien hypnotist kien jiġi flukanda u hekk jagħmel ix-shows hawnhekk, kont intervistajt waħda Amerikana kienet tagħmel in-numeroloġija, insomma ħafna eh, anki waħda famuża artista ehm, Rosemary Nichols kien jisimha, kien hawn sensiela fuq it-television dak iż-żmien fis-670s jisimha Department, Department S. Jason King hija kienet is-segretarja tiegħu u dina kienet tgħix Malta bħala attriċi ġifieri kienet tagħmel il-palmistry. Eh, u kont eh, intervistajta. Palmistry eh. keromanzija ġifieri taqra xorti minn fuq lit insom. U kont intervistajta insom. Anyway. Bidda l-programm, mbagħad wara l-ispeċi din is-sensiela kont għamil sensi l-oħra jisimha emmen jekk trid kienu osra kwarta storja li hija speċi paranormali. Mbagħad eh, bdejt sensira fuq it-television jisimha tajt veru dak kien fl-1976 l-ewwel sensiela ta' tajt veru fejn l-istess kont nagħmel ftit magic jien ġifieri. U mbagħad kont nitkellmu fuq xi suġġetti u kont nġib ukoll guests jitkellmu. Għad hemm żewġ biċċiet qegħdin hekk tfittixhom qegħdin hemm għadhom hemm waħda intervista mal-Markis Ċikluna Eh, tal-mistika u eh, fuq dak kien jemmen ħafna affarijiet u l-oħra intervista ma' wieħed minn ħalta rxien insejċ ismu li daw għadhom jeżistu ġifieri, għadhom qegħdin ximkien xi arkiv jidru tarom, tfittixhom tarom. Eh, jitkellem fuq il-xi stejjer tal-erwieħ li kien jiraw fiċ-ċimiterju ta' ħalta rxien. U da tgħix kemm miskin meta għamel din intervista kemm ma jruħ in-nies wara miskin giddib, insomma. Imma kien intervista interessanti. Bat kien hemm eh, ċerti nies li ħajruni naqqat għaqda, għallaw kont naqra reluctant jien. Kont zammejt naqra lura. Ehm, Il-Parapsychology Society, li kien hemm ċertu wieħed eh, għal doket kuti fija, kien hemm ċertu wieħed Vanni Sant, konna nintaqgħu il-mosta, ehm, ħafna drabi, ehm, u konna niddiskuti tal-affarijiet. U hemmhekk ġieli bdejt niltaqa' mbagħad ma' stejjer, ma' eh, nies li għamlu ċertu asserzjonijiet li għandhom ċerta qawwiet. Ehm, wara dak is-snin kollha nitkellmu ta' snin 70, eh, ġifieri, snin 70. Jiena mbagħad I gave up għaliex għax bdejt nara li kulħadd jgħid ħafna stejjer jgħidek u jgħidek u evidenza ta' xejn. Eh, ħa nisemmilek każ pereżempju. Medium so hekk ġifieri. Waħed minnhom medium, dal-medium. Jiena kont għamil talk fuq Il-mediums u kif kienu jiddaw fl-antik xuħut minnom jiffejkjaw il-fenomeni li kienu jamlu. U da ġi wieħed warajja somma, u beda wara wara t-tok, u ġi għallina medium, għalletna Malti kien, edha eh, ġifiri l-lum mejjet. Għalletna għara għalli n-nanna tijek, għalli warajk, għalli mara, mara anzjan, għalli naħseb n-nanna, għalli jett għamelek, għalli problemi tal-flus, probabilment għalli din mara, għalli

Ma kont iżżewwiex tani. Jiġifieri kulħadd ikollu daw. Imbagħad mort niċċekkja mommi u missieri fuq in-nanniet. Għalt li le, għalt li waħda kienet irqiqa u twila u l-oħra kienet imbaċċa u qasir, ma ma jaqblu xejn ma deskrizzjoni. U għettu l-dama ta' wara, u ġib da jidlimba, għallim ma nara xi ħaġa għall-familja tiegħek ajruplani jtiru, ajruplani ma għallim biex kbar żgħar. Ma tindunajtx għamel dan, dan fittex Pule, saqsa l-Pule. U naf li kien hemm familja li jiġu minni ma jiġu minni mill-bot, ġifiri, għas aħna close tagħhom nafhom tiegħi, e, li kienu jtajru daw l-ajruplani tal-modell. Tibda investiga saqsa. Saqsa. Ħanġabar l-informazzjoni. Ah, eżatt, eżatt. Insomma, mbagħad tajt qalbi minn daw baqgħu jiltaqgħu xi ftit imbagħad bil-mod il-mod sparpaljat.

U mbagħad darba stidinni Peppi Azzopardi f'Xarabank. Kien hemm wieħed insejt ismu li jafirlu wkoll nice person ta' kien kien kiteb li fuq Nostradamus. Fejn kien għal Nostradamus ħafna mill-predictions tiegħu għandhom xaqsu ma' Malta. Kien hemm medium li għada maħna sal-lum, kien hemm David Paċ li ġie għawek l-programm, insomma, u ma nafx minn kien hemm iktar insejt. Jiena insomma milċi trik, insomma u tkellimt kif naħsibha jien fuq dal-affarijiet. U wara approċjani David flimkien ma' ċertu Timmy Zammit, David Paċu Timmy Zammit u ħajruni kważi sfurzawni biex nagħmel din l-għada. U bdejna minn dak iż-żmien issa llum għalaqna ma nafx għalaqna għandikun xi ma nafx kemm ta' snin, imma laqna naħseb 20 sena din laqda nintaqgħu regolarment u niddiskutu jekk ikun hemm xi ħadd jagħmel xi claim, nippruvaw ninvestigaw kif nistgħu. Ovvjament eh, faċilitajiet kbar m'għandniex, finanzi m'għandniex, imma nintaqgħu niddiskutu dawn l-affarijiet. In-numru huwa żgħar ta' nies, ġifieri, qed tifhem li għandna membri. Eh, sorry, ta' għazħal ta' ċans titkellem jien. Ma xi suġġetti le, xkien interessanti. Is xi suġġetti investigajtuhom bħala persuni li jistaw. Fejn fejn sibna suġġetti x'ninvestigaw, prajva għan investigaw, jes. Eh. Eh, tista' taħodna pass pass kif fissir l-investigazzjoni tagħkom fuq dwar suġġetti. Qabel ngħidak irid ngħid li Jiena kont ukoll membru fil-James Randi Educational Foundation. James Randi, ma nafx smajtx bih, huwa magician kbir li miet m'ilux, li barra li kien magician, kien investigatur tal-paranormal, kien hemm huwa, hemm Penn and Teller ukoll li huma xettiċi fuq il-paranormal, hemm Derren Brown, l-Ingilterra, hemm ħafna nies, ġifieri. U dan kien offra xi, minn għalija beda b'għaxart elef dollar, Għal min jista' jikkonvinċih li għandu qawwiet paranormali. Minn minn ten thousand dollars telgħu għal hundred thousand dollars għax imbagħad kien hemm ċertu nies li offrew sponsorships sakemm telgħet one million dollars. U dawn hemm proċedura. Ovvjament ma tistax inti tiġi tgħidli jien rajt ħares mela ħa ntik il-miljin euros. Le, trid tinvestiga l-affarijiet. Inti tagħmel claim, tagħmel assersjoni. All right. Dik l-assersjoni l-ewwel qed nittestjawha on an informal basis, kif kif aħna għandna li nagħmlu aħna ġifieri, ġifieri jekk inti nagħtu każ. Eh, l-ewwel qed ħankompli fuq di għax semmejtek il-million dollars. Di issa spiċċata xu miet James Randi, però hemm oħrajn issa li jagħmlu din l-offerta. Aħna Malta għandna offerta li nista' ngħid pubblikament miftuħa li jekk hemm xi ħadd jikkonvinċina b'mod imma mux bil-krim, mux stejjera, stejjer kuħat jifira konta li għandu xi qawwiet paranormali jew inkella fejna fjena jafil xi ħadd li għandu, aħna lesti noffru mhux miljun, laqas 100.000, laqas 10.000, għana l-essin offru 1000. 1000 euro Maltin għal min jikkonvinċina b'mod konvinċenti li għandu qawwiet li ma jaqgħux taħt il-liġi tax-xjenza kif nafuha llum. Mela, kull m'għandu jagħmel ifittex il-page tagħna fuq Facebook, għandek kemm psychic u kemm Malta Skeptics, ġifieri, u jikkuntattjana. Jew jikkuntattja lili, mhux problema, ġifieri, eħe. Issa l-proċedura hija din, il-proċedura hija din. Kull każ eh, ovvjament għandu il-testing tiegħu. Ejja ngħidu każ, per eżempju, fejn bniedem kapaċi jidentifika bħalma kellna każ, kellna wieħed Russu ġie Malta, daret imur anke għand James Randi eventwalment, li tipprova ma jaħdem magħna l-ewwel biex imur għand James Randi. Fejn da kapaċi jidentifika shapes Moloqin f'envelopes. Remote viewing. Eh, speċi ta', eh, insomma, jkollu shapes u għalinna, għalinna li ehm, għandu xi ħames sit shapes għal pictures jistaw kunu xirkunu per kem forma ta' salib, forma ta' kaxxa, preparajni l ritratti aħna minni għom fl-envelopes, għattifem ħawadni għamlu biex u jista' Għandu najt li dana, efemni, wara li provajna ħafna testijiet, għandu najla li t-juża trickery, da t-juża trickery. Qed tifhem, trickery mhux trickery sofistikata bħal ma nuża jien, imma kien qed jiċċitja billi jitteppjhom naqra biex jimmarka wieħed minnhom biex imbagħad dejjem jelimina biex il-kantunera ta' taħwejġ ftit tal-envelop jitteppja indunajl. Eh, indunajl mhux jien biss, ta' ġifieri. Allura speċi ma tistax tipproċedi, imbagħad ittestjajnih drabi oħra, eh, żammejna l-envelops aħna u ma ħadimx. Imbagħad beda jdawwara Beda jda wara fuq cold reading, beda dilenti għar għandek il-xaħat, tħobbu, dik il-soltu li jizaw il-media, bis insomma. Dika eżempju ta' wieħed minnam. Mbaħt ftaħna dak li nedulu Hunchbank. Hunchbank, Hunch, taf inti xinu Hunchback, Hunchback of Notre Dame, aħna Hunch Bank. Ġifiri Hunch hija meta jkollok Hunch, meta jkollok xi ħaġa li ħadd iġri fil-futur, taħseb li ħadd iġri fil-futur. U ftaħna Hunchbank, ġifiri li min ikollu xi ħsieb, xi ħaġa li ħa tiġri fil-futur jgħaddijilna, insomma konfidenzjali, baloq bid-data, u dina. Wieħed biss għamel profezija mhm. li fil-fatt ma rnexxitx, ġifieri. Imma profezija titku, per mhux tgħid li ħajkun hemm inkwiet, pereżempju fil-van nofsani, jew inkella Eh, ħajkonna naqta trabil fil-Royal Family tal-Ingilterra, mux vagi, jek tkun per eżempju speċifik, jek inti kapaċi tbassar il-futur. Tejdi specifically, per eżempju, li eh, fit-2025 f'nofs ix-xar ta' Mejju ħajkun hemm jikraxxa aeroplan pereżempju. Dik kien hawn wieħed imma kien hawn storja. Storja eh. ma' din, għamel għandek evidenza tagħha. Eh. Ma minna li jem evidenza ta' storja hekk, waħda biss. Ħafna stejjer. Waħda biss imma hemm li hija konkreta. Jina hemm ħafna stejjer, ma kollha wara, per eżempju kien hemm ta' Ronald Reagan, l-għallexa. Kien hemm ta' Ronald Reagan, per eżempju, li kien hemm prediction li ħaj sparawlu ma jmux, mbagħad skoprew din li din kienet imdaħħla after the fact. After the fact, per eżempju, Aberfan. Eh, kont rajt ħafna fuq hekk meta kont nixtri fejt and fortune impressjonajt ruħi. Aberfan kien villaġġ f'Wales fej kien hemm eh, muntanja ta' faham li kienu jarmu. U di bix-xita li kienet tagħmel, di għamlet landslide u f'gat skola tfal kollha mietu. Ovvjament kienet traċedja kbira u bdew jiġu ħafna nies jgħidu jaħlom dek, ħlomt drajt it-tfal jibku u wiċċhom iswed, imma wara l-fatt kulħadd jista' jaddatta jiffittja l-affarijiet. Jekk insibu l xi ħadd li kapaċi prevedi ħaġa speċifika ma u mhux wara l-fatt qabel. Qabel. U tajjeb li ħan itkellem jien naqra fuq bniedem li semmejt qabel, Ħanet, ekk titwaqafni waqafni. Nostradamus, ħafna jassumu li Nostradamus għamel xi profeziji li fil-fatt saru realtà. M'għandix il-ktib qudiemi jiena l-ktib għandi eh, ta' Nostradamus bil-Franċiż u bl-Ingliż għandha ħafna kodba fuq ukoll ta' nies li jemnu fih nies li ma jemnu. X'imma x'għamel Nostradamus? Nostradamus kien bidem makak. Però ovvjament kien limitat għal dak iż-żmien, jiġifieri pereżempju hu kien astroloġu, astrologu, sorry, kien ehm, jagħmel xi ġams, kien jagħmel il-ġams, li dak iż-żmien kien xi ħaġa ovvjament tagħmel il-ġemm hija xi ħaġa. U kien jipprova jagħmel anki xi fejqan xi mediċina dak iż-żmien fi żmien kien hemm il-pesta. U kien ivvinta xi pastilji biex ifejqu l-pesta ma rnexxewx ovvjament. Ma rnexxewx. Imma kien kiteb dawn jidhom l-esjekl, centuries, kienu kwattrini kwattrini li mandomx data, ġifiri mux għedin kronoloġiċi, mux wara xulxin, per eżem 1567, 1560, ġifiri għedin mħawdin, issemmaw xie dati fihom, all right? U mimlijin, metafori, simboli, u tinterprethom kif trid u ħafna jgħidu dan abbassar il-Hitler u l-Ġermaniżi għax hemm il-kelma pereżempju Germain u hemm il-kelma Hister li qalu the Hister ifisser Hitler li mhu veru xejn. Hister kienet l-isem ta' xmara Danube dak iż-żmien hekk jgħidu la Hister issa kombinazzjoni tixbaħ il-Hitler. Imma ħija Hister kienet tirreferja Hister Germain Germain, mhux German, Germain tfisser aħwa. Dak iż-żmien anke fl-Ingliż kien jidħol kelma Germain, tfisser aħwa. U kien jirreferi ħafna affarijiet, profeziji jipprova. Affarijiet li ġraw fi żmienu, mhux affarijiet ta' wara. Imma il-mod kif huma vagi, tista' tinterpretom kif trid. Wara li jiġru ma, mhux qabel. U postijiet fejn isiru affarijiet paranormali u hekk. Eh, postijiet li jisiru paranormali, jiena ma tantx naf postijiet, imma morna f'postijiet fejn kien hemm stejjer ta' hauntings fil-fatt bis-saħħa ta' dru, tafu l-dru inti wkoll. Eh. Eh, aħna għandna relazzjoni tajba ħafna magħhom ġifieri, U morna xi postijiet magħhom, jien l-aħħar wieħed li kien hemm ma morċ. Imma, ġifiri, imma. Ma rajna xejn. Ma rajna xejn. Anke li morna. Video autentiku tajjeb, imma tajjeb li bellaħlek moħħok miġbut għaw Malta minn CCTV kamra. Eh, naraw, oh, naraw, naraw, ma nista' ma rajt ma rajt xejn li tista' konvinċi. Ma ma xejn. L-esplora, tal-esplora, il-video huwa tal-esplora. Jiena kont tal-esplora, jiena għamilt snin mela, naħdem hemm. Mela allura saqsi. Meta kien l-esplora, meta kien affarijiet oħra. Mela saqsihom. Min min saqsi? Forsi ma nafx hemm, eh, forsi naf naf min jaħdem da ħabiba tiegħi taħdem hemm. Forsi tuna l-video. Ħa naraw. Saqsi, saqsi, Pero again, video, rajn anke David Copperfield iti, rajn anke Superman iti. Ma davi CCTV kamra tal-gvern, daw xħajgwa. Eh, le, le, le, le, ma nistax nejt, jina, jina, jekk ma ninvestigax, ma nistax nitkellem fuq affarijiet li ma investigax, inkun pruzuntu, jina anke ktej li inti rajt ħaġa, ma nistax nejt dak tikdeb inti, Qed tifhem. Jiġifieri jiena fuq l-evidenza li nara jien. Il-problema meta ma tkunx waħdek tgħid għalajt ma jien mhux eh, mixnu. Mela x'inhu l-oġġett? Eh, rajt affarijiet strambi u smajt affarijiet. Pereżempju darba kont qed tinvestiga. Meta kont nagħmel il-programm tas-snin 70 jien fuq ir-rediffusion fuq l-ewwel każ li kelli dan niftakar niftakar ċarismu tal-każ li ħansemmilek. Kont għadni nqum, kont ma niflaħx ma mort xogħol, jien kont nallem, kont ma niflaħx, u ċempel it-telefon insomma, u ċempel li wieħed, għall-isma għallet nisimgħu ħafna ħsejjes fid-dar, għalli għalli għandi żewġ tfal, għalli qed jaqajsu frak mis-saqaf, għalli qed nisimgħu bħal grif, insomma, ħadd titmejjel, ifimni jaflet nagħmel dal-programm, titmejjel. Qed titinna dettalji, tani ismu,

U jina kellimtu, ifimni. Pero, sibt ħajt u din. Dan, dan, dan li ġri ħafna drabi, maħalloni ximmurem jinn investiga, għax jina, ifimni, ħanajdek xini Malta l-problema. Eh, Mux Malta biss, ta' kwalifikazzjoni f'da suġġett memx. Ġivi, ma nistax ngħid li jena Doctor of Paranormal Research. Ma nistax ngħid li jena, ara kieku kelli per eżempju xi PhD, xi dottorat, jena Il-kwalifika tiegħi hija fl-Ingliż u fil-maġija, ġifieri, għax jiena Ingliż kont ngħallem, ġifieri, għandi masters fl-Ingliż. Imma kif kont dottorati jien pereżempju fil-psikoloġija, forsi kienu b'xi mod jew ieħor. Fatt ippruvajt nagħmel psikoloġija ma ħallewniex naqleb mill-Ingliż fl-università. Imma insomma, mħabba dir-raġuni, qed tifhem.

U le, le, ma kienx, no, minna ħata l-isqof, ġenwin kien l-isqof, ġenwin, u fatti jgħid, jgħid, mux dali għannessa ta' kien isqof iħu. Jgħid li l-iktar semmiri Peppi Azzopardi darba fuq il-program di, għalli l-iktar moment li beza l-isqof meta kien għaddej f'diddar u tiġi xaħġa minn waraħ Eh, oġġett itir minn warajh. Kienet l-imma, għetta dal-oġġett se tefaw xaħal, se tefaw xaħal. ħafna drabi fej ikun hemm il-poltergeist, ikun hemm it-tfal involuti. U tfal jagħmlu ħafna aħna naħsbu mit-tfal li huma innoċenti ma jikdbux u jgħidu l-verità, ma ħafna drabi biex jiġdu l-attenzjoni tfal jagħmlu ħafna praspar. Qed tifhem, Ippruvajt wara, ippruvajt wara, eh, sorry, ħanajda, kumbat intervistajtu li jilu dik l-unka ħagġa stajt namel, intervistajt l-missier, bil-patt li ma jinstemax leħnu, allura kont I transcribed Ġifiri taf inti t-xit fisser transcribe, ġifiri u dak li għalu ktibtu bħala skript jien. U qraw li wieħed għattur għal-program tiegħi fuq review Dieħel namel recording, Kumbinazzjoni il-likjat f'gazzetta di, dal-każ il-likjat f'gazzetta ġabuha front page. U waqqafni kien l-assistant head of programs kien dak iż-żmien Charles Arrigo li għafillu għall-isma għalli għalli dak il-programm tagħmlux. Kont ġaġi virina eh, għalli għax ma jixtiqux pubbliċità qalli, għedtlu ma mhux hu ta' tkellem għedtlu għedtlu Manuel Zarb għax Manuel Zarb kien qrali x'ismu. Għedtlu le mhux hu, qalli le, qalli aħjar le għal dak il-programm ma nagħmluhx insomma. U ma minniex. Imbagħad jiena speċi I gave up, u mbagħad wara ħafna ippruvajt nitkellem ma' siju ieħor ta' daw it-tfal mhux dak li semmejtlek li jew prominenti. Siju li kombinazzjoni kont nafu għax kien jaħdem il-posta ngħidlek straight. U għet għalli li għalli għalli taqlax, ħama għalli ħer tħalli jom taqla xej. Issa ma nafx ċara minn dak iż-żmien ma nafx sar minnhom daw ovvjament it-tfal kibru llum. Ġifir dak kas ta' poltergeist. Poltergeist kien kien Malta kien għamel Kif? Tista' tinif dettalji fuq il-kas? Le, le, il-kas Hekk inti għamlok privat, mhux issa, bl-ismijiet ġifieri. Le, le, l-attivitajiet. Le, l-attivitajiet li qalu li kien hemm li jiena qatt ma mort, qatt ma rajthom ġifieri, li kien ikollhom daw il-ħsejjes grif ma' sodda mhm. u jaqa' isu żrar u jitfgħu l-affarijiet minn naħa l-oħra. Ħoss ta' żrar. Jew jaqgħu anki frak ta' ġebel, ġifieri ovvjament, u anki anki affarijiet itiru minn naħa l-oħra. Mela. Ejn ngħidu hekk dik kienet il-claim. Il-claims kienu. Kienu kien hemm dwal ukoll? Le le, ma semmew dwal. Li kienu kien hemm claims huma taħsejjes. Taħsejjes li huma. Taħsejjes eh, frak ta' żrar jew ġebel jista' jista' Jew bħal poċċi. Girfu. Ma nafx Fost dawk il-frat ta' tal-boċċija, Izrael. tal-me tal-boċċija għaw it-taraġ. Eh, eh, Le, le, ma daw semmew. U u affarijiet itiru minn naħa l-oħra. Oġġetti Affarijiet li, itiru. per esempio, s- tal-isqof sikkina kienet, sikkina tefkom minn naħa l-oħra. Sikkina, ġifiri, sikkina li kienet id-dar, ta' ġifiri. Imma da, ovvjament, hekk inti miexi, u kien hemm xi ħadd warek qabad. Kien hemm il-każ, kien hemm każ simili ehm, l-Amerika jidirli. Issa nibda nissa l-ismijiet tajjen. Fejn Dan mar jinvestigawa u ħadu l-kamera xi filmjaw. Biżbal ħallew il-kamera mixawla u jara waħda mit-tfal taqbad it-telefon u tgaraħ. Ġifieri, eh, biex qed ngħidlek li l-każi kollha hekk. Imma issa ħajn iġu naqra għal kruks tal-pont. Il-kruks tal-pont. Ejja ngħidu li dawn veru. What is at work here? L-ispirti x'inhuma? Spirti qawwa psikokinetika kif jaħdmu xoħut. Jekk l-qawwa psikokinetika ehm, ma nix provi tagħha laqat. L-uniku psychokinetic power li kien hemm kien hemm ta' Juri Gele li fejk kien għand qajt miegħu personalment u għawġ li kuċċarina għandi kuċċarina u nżomma xi huwa celebrity nżomma firmata minnu. Konna Londra, konna konna eh, xismu eh, anniversarju ta' tiex ta' ħabib tiegħi li ħabib tiegħu wkoll kien mistieden. U hemmhekk beda mbagħad fl-aħħar jawweġ il-kuċċarin inqas kienu xismu insomma. Anyway, u ninduna xinna fit-triks naf kif għamilha ġifieri ma' xorta, oh, I mean it's he's a great showman, brillanti dal-bniedem, brillanti. Eh, I mean, u għadu għaddej sal-lum jikdeb il-gideb u he keeps his personality, he keeps it. Imma insomma, Ġifieri l-psikokinesi għamlu ħafna esperimenti fuq ah, mm, m'hemm l-ebda provi. Spirti, xi tfisser spirtu? Għalik, xi tfisser ħansaqsek jgħax qaslu ċans nitkellem lilek. Bħal meta jkollok lejt millimeter, jaqbeż frame ġo ieħor. Jiġifieri dak li ġara u li ħajġri ħajqpa jiġri għal dejjem. Eh. Nara, ċifiri titkellem inti fuq in a way time travel. Imma, fil-realtà, xi provi għanna taħħa di? Zballu. Ma xi provi għanna, xi provi. Zbal fil-realtà, glitch. Glitch jisiru ħafna, fil-fatt, hemm it-teorija ta' Turing u l-chaos theory li ħafna dabi small glitch Forsi anke l-bnedmin għalhekk qegħdin hawn, aħna kien hemm glitch, għalhekk għalhekk jiena nissuspetta li diffiċli biex ikun hemm ħajjiet fuq pjaneti oħrajn, imma dak naqra mbagħad forsi nitkellmu aktar tard jekk ikollna ċans, għax jiena naqra limitat il-ħin illum. Ehm, issa, issa, spirtu Ejn, ejn, nejdu, għax jina tijek glitch, jekk hija glitch kif tgħid inti, tal-ispirtu ħataraħ u jaqsek u jitlaw. Għax inti għandek, per eżempju, bħal ghost train li. Eh, dek, dek, dek. Tlettijiem qabel man kisret. The train. Ma di teorija li mhux ipprovata għajni dak. Jiena ħobb insegwi l-Keith Parsons, fimt? Keith Parsons huwa bniedem vera. Ejja, ma dawn knowledgeable fuqhom u fejn ikun hemm bullshit ħejlek hemm bullshit fejn jgħidlek li huma. Imma saj ħanejdlek ix-xjenza taħdem ma taħdimx hekk eh, persuna jagħmel teorija. Ix-xjenza taħdem jekk għandek persuna jagħmel teorija dan irid jipprova jrid ikun hemm falsi falsi falsi Falsibility. Eh, ġifiri li tista' ġiġi falsifikata li tista' tagħmel falsi liability, il-kelma tista' xiddur lilhom. Eħe, li inti tista' tista' terrepetija u it can be peer reviewed. Ġifiri, jekk jien pereżempju ngħid li il-misħun l-ilma u tagħmlu jali u titfalu xi ħaġa fih ma jalix dan. Orajt jibqa' kiesaħ u tista' ddaħħal idejk fih. Tista' ddaħħal idejk fih. Jien noħroġ it-teorija, naqbad dal-likwidu, dal-kimika li nkisbu fil-misħun. U ngħid, u ngħidha quddiem ix-xjenza tal-oħra. X'inhu dal-likwidu, x'inhi l-kimika tiegħu, ħa jippruvaw huma u jekk jiena veru li qed ngħid huwa veru, ħa jippruvawha, ħa taħdem. All right. Dik hija, dik hija x-xjenza kif taħdem. Jiġifieri x-xjenza mhux veru li hija tal-elite, mhux veru li hija ta' white western kif jgħidu daw il-postmodernists ġifieri li tista' temmen li trid kollox huwa veru, le hemm verità waħda. Inti taf li jekk inti imxejt minn ġot-tieqa għal barra ħa taqa', il-gravità teżisti issa hekk isejħilha il-gravità, issejħilha xi ħaġa oħra, dik hija xi ħaġa li ma tistax tinnega, il-fatt huwa fatt. Issa x-xjenza hekk taħdem. Issa, di li qed tgħid inti teorija interessanti, ta' ġifieri u fil-fatt taqbel xi naqra wkoll ma' relativizmu ta' Einstein. Ġifieri ġifieri eh, li we can in a way go back in time and go forward in time, imma hemm il-limitu. Per eżempju, inti ehm, ma tistax tmur Lura fi żmien toqtol il-missierek, u veru. Mhux hekk. Ġifieri. Kanno. Għax inkella tiġi inti ma tistax teżisti. Ġifieri hemm din hemm din hemm din id-dilemma. Sakemm ma tkunx il-missierek. Ma issa għajn ħallu għat-teorija tiegħek għax it-teorija tiegħek hija tispjega biss dik it-trejn li semmejt int jew rajt ghost għaddej. Imma ma tispjegax li l-ghosts ikellmuk jew iċaqalqu l-affarijiet u affarijiet hekk, ma tisibhekx dik. Issa biex ikollok entità inviżibbli bħal ma xitan jew l-ispirti jew hekk li jitkellem jew iċaqlaq l-affarijiet jew jiftaħ bieb u jagħlqu, Ta' irid ikollu xi forma ta' substance. Enerġija. Irid ikollu xi forma ta' enerġija, imma l-enerġija mhux enerġija waħida, aħna nafu l-bniedem kemm hu kompless u l-bniedem kif evolva u kif sempliċiment naqra mutation bidlitu għall-aħjar jew inkella tista' tbidlek għall-ar. Jiġifieri nafu li pereżempju bniedem li ejn ngħidu bati bl-Alzheimer's avvanzata ħafna. Da qiegħed isu qiegħed jew f'koma pereżempju, da da eh, jekk għandu l-ispirtu, fejn l-ispirtu tiegħu allura? Mela ħan ittessjak naqra issa, għax inti tgħid eh, ħan ittessjalek il-perception, għax ħafna drabi tkun ikollok il-perception. Hawnhekk għandek xi ħaġa qudiemek, spjegali x'qed tara. Wieħed għandna ta' tnejn, tlieta. Hemm differenza bejn u beħtu joħolqhom l-istess da, u xek ħbula. Issa jekk jien naqbadhom hekk nagħmilhom moħdek, għandek wieħed li huwa qasir. Wieħed li huwa twil, l-oħor li huwa twil ħafna. Qed tifhem? Ġifieri, eh, dik hija eżempju ta' illużjoni, issa jien nista' biex anke nvarja lek ftit ukoll ma niddiqux niddiqux jarawna nitkellmu n-nies eh, inkompli lek ftit ieħor. Inti rajthom daqs xulxin, issa tarhom daqsijiet differenti u dawn nista' ntihomlok tiċċekkjahom, ġifieri jekk tista' tiċċekkjahom jew tista' tiċċekkjahom, ma fihom xejn. Ma mhux ikun idur Le, le, ma fihom xejn, ħdura normali. Ġifieri mbagħad jekk inti taqbad u ttella' tarf hemm, nista' nerġa' nġibhom. Dik il-perception li kellek qabel. Kultant jgħidulna traffiku perception, anke din hija perception, jekk tagħmel dawn jiġu ndaqs. U reġa' għandek wieħed. Għandek tnejn u għandek tlieta. Issa ħa naħdmu bi tnejn minnhom. Jekk inti taqbad dawn it-tnejn u tagħmilhom waħdek, jerġgħu jiġu ħabel wieħed kif kien qabel, jiġifieri morna lura fiż-żmien issa kważi. Norbot oqda hekk jien. Għandek ċirku. Jekk naqbad subajja u minn għandu l-sienu jaqta, jien għandi Subajja, ta' reġaw nqataw żewġ daqsijiet differenti. Li din hija li ta' li rrid ngħid. Xi kalamita bħal. Le le xejn kalamiti, xejn xejn, wieħed minnhom da. Mela, namillom waħdek, namillom waħdek. Namillom waħdek. U rġaw ġew indaqs, mela. Issa li ħanamel ħan niprofa tagħna xrid namillom waħdek u niprofa nġibu ħajt sħiħ.

Nurik kultant kif dak li naraw mhux bil-fors huwa realtà. Dak li naraw mhux bil-fors huwa realtà. Jiġifieri, issa eh, jiena tkellimt ħafna, issa saqsini xi ħaġa oħra. Hekk esperjenzajt xi ħaġa fal. Nixtieq li esperjenzajt. E kont se nsemmilek l-ewwel ħe. L-ewwel qed jiena eh, f'dak iż-żmien li kelli dik l-għaqda tas-70s eh, Malta Parapsychology Society deli l-right UFO, u ver right UFO. Ġifieri ma UFO xi tfisser? UFO huwa Oġġett itir li mhux identifikat. Jiena ħanejdlek astronomija ma tantx naf, ma tantx studjajt, ħanejdlek il-verità u nipprova nitgħallem illum ma għandi naqra problema jien dejjem is-suġġett tiegħi kien l-arti. Letteratura, tpinġija, mużika, fejn jidħlu numri. Eh, imbati biex niftakar. Allora l-astronomija mbati, għalla poi niprofa nitallem, eh, u ma konċ naf nispiega xini din ġifiri, pero kien oġġett li ma dit nifegħin. Ma jfissirx li kien alien, issa l-problema tal-alieni xinija. Jista' jkun hemm li hemm ħajjiet f'exoplanets jew planets oħrajn, ġifiri jista' jkun, of course jista' jkun, anzi hemm it-teorija ta' eh, Frank Drake, Drake's equation, Drake's equation, dan għamel il-kalkoli matematiċi. Saqsejt għal-ħija, xena daħħija professur tal-matematics. Dana Frank Drake għamel dal-kalkolu matematiku, ra il-variables kollha u ikkalkula li l-probabbiltà Qed tifhem li hemm ħajja fuq pjaneti oħra hija hemm qiegħda. Hemm qiegħda. Hemm qiegħda, jiġifieri issa jien għandi naqra mbagħad hemm Fermi Paradox. Il-Fermi Paradox. Il-Fermi Paradox da Eniko eh, Fermi minna li eh, eh, dak li kien ħareġ bil-Where's Everybody. Allora jekk hemm daw l-aljeni fejn qegħdin. Issa aħna nafu li l-iktar pjaneta li naħsbu li forsi jista' jkun fiha ħajja l-Proxima Centauri hija 6300 years light years il-bot, jiġifieri biex jittraveljaw daw biex jaslu għaw. Iridu żmien enormi. Issa, il-biċċa xogħol hija li għandna provi li żaruna aljeni hemm żewġ affarijiet, hemm dawk li raw is-sightings, raw

U dawn s'issa ma sabu xejn. Kien hemm fis-77 kien hemm dak in-naqra x'ismu il-wow jidulu il-wow factor, il-wow signal, imma l-bqija dawn huma xjenzjati, dawn huma astronomi m'għandhom l-ebda interess, everybody can go on the website ta' dan ta' dal-web telescope u jista' jara x'inhu jiġri, Ah, m'hemm xejn, jiġifieri li mhux qed ngħid li ma jeżistux, imma meta tiftakar, meta tirrealizza l-ħajja tagħna kif bdiet din dinja, after billions of years mill-Big Bang, bdiet il-ħajja. Bdiet il-ħajja, ħajja mikroskopika, eh, mbagħad kien hemm ħames extinctions, u kien hemm id-dinożawri li spiċċaw aktarx bil-da, x'ismu l-asteroid. U fl-aħħar imbagħad il-Homo erectus telaq mill-Afrika, u mbagħad kien hemm il-Homo sapiens, ġifieri after billions of years daw, ġifieri, ġifieri, u aħna qegħdin, qegħdin, ma nafx kemm hawn il-billion speċi fid-dinja, u li l-ispeċi li jgħixu issa għandi miktub tamma xina ngħidlek għandi problema għan-numri ġifieri, għandi naqra problema għan-numri. Għandek eh, hawn 8.7 million species li huma live. 2.3 huma eh, ġifieri ħajjiet li għandhom iċ-ċelloli, qed tifhem. 11,000 huma mammals da. Minn daw kollha hemm imbagħad il-bniedem. Issa minn dawk li semmejtek fil-bidu, 99 times oħra saru extinct. Jiġifieri ara kemm kien hawn speċi fid-dinja u l-bniedem huwa sempliċement wieħed minnhom. U l-bniedem huwa differenti u aħna superjuri nħossuna superjuri għal kif evolva mutation, kif evolva l-moħħ u hemm ħafna teoriji di kif kif x'inhu li l-moħħ. Hemm ħafna teoriji jew mushrooms jgħidu jew jien naf kien hemm xi lip Fej. Eħe, dik hemm ħafna, hemm ħafna teorija, jiena ma nistax ngħidu, ma nistax ngħid. Imma imma it is the brain which has made us intelligent. Issa qed jippruvaw jikkomunikaw magħhom daw, jippruvaw jaraw jisibu xelek. Għax huma jgħidu li li jekk avvanzaw daqshekk, kapaċi daw jibatu signals, jibatu signals bħalma nibatu aħna. Jekk forsi aħna għadna primitivi għalihom. Jista' jkun ukoll, jista' jkun li anki daw kienu u m'għadhomx jeżistu. U qed nawraw ir-remnants tagħhom jien ma nistax ngħid ġifieri, imma Jien ma nafx pereżempju issa l-Amerikani n-Navy qed toħroġ il-videos u l-pilots qed jitkellmu Sawa, eh, ma ġifiri daw, eh, xet jaraw. Ma nafx, inti rajt ċaħda u koll, lejk din għaxa. Jien rajt, jien rajt il-kalkara, ju fuq il-kalkara. Il-kalkara, pajis il-kalkara. Eh, minn nofs. Ma ta' tajt ju fuq, xieġifiri? Ma indeskrivibli men, jena nindeskrivih jisu lava lemp men. ċinu ma? Jisu lava lemp, orb jisa lava lemp. Mm. Dik li nindeskrivih. Mux, mux, eh, Essaċ inti. L-iktar waħda viċin, ġifiri, għax mbagħad kontent inkun ma' wieħed dejjem lejli rajt il-UFOs, lejjem rajt il-UFOs law. U darba minnhom ħan nitkellem pastas. Għanilek kif eżatt kif kienet iġi. Mux ħalli ċensura kien zgur. Konti għet, eh, konnet kienet jgħin inġar il-gagġa ċaxin dilettant tal-pakka galli, u għalli għammara għam jufo. U jħaristek il-fuq, għatlu, nbilli ba minn, għatlu t-tibraw f-sorma gbija. U dak il-ħin men, frik jgħid men, jiġifieri nitnejjek għad il-ħin kollu għax ma stajx nemmen moħħi ma bidix jirreġistra xillos jgħat nara u damet hemm. U bafhem minnhom hekk klikja moħħ il-mobile għalla bat u bdejt nipprova nixbet il-mobile, mobile biċċa mobile, issa għamilt upgrade għax ma konx dilettant tal-mobile u insomma. U jien hawn iġbed hekk ġiet ix-xemx fajnejha ma stajx nara dal-ostja jew fo sawwa, imma hemm kienet u dam, jiġifieri. Ej, ma nistax immerik. U bat erġajt mort fl-għalqa tiegħu ta' dan il-individu. U erġajna rajna u ħand il-video wkoll. Ah, jiena wkoll rajt għedlek, ġifieri ma ma jfissirx li huwa vettura spazjali, jista' jkun li hu, jista' jkun li mhuwiex. Ġifieri fuq din mhix xi ħaġa qed nitkellmu aħna, mhux qed nitkellmu aħna fuq oġġett li jmur kontra x-xjenza. Jien interessani, speċi, jekk jgħidu li raw xitan jew raw spirtu, jew inkella jistgħu basslu l-futur, dawn l-affarijiet li xjentifikament ma nix nispjegaw, issa UFO, jekk, però li inti rajt UFO, issa mbagħad ħammerik fuq dal-punt jien. Mhux jien, mhux jien personali, jekk inti rajt UFO seta' kienik xi kien. Imma Hemm dawn il-telescopes iffukati fuq diversi partijiet u dawn ma sabu xejn, ġifieri għadhom s'issa allura. Inna dal-aħħar is-Senate Amerikan wieħed senator semma li n-NASA għandhom 4K images ta' multiple objects entering our atmosphere. Ġifiri ritratti hemm din u ritratti ġari. Ma nafx, ma ġifiri. Ritratti. Imma komunikazzjoni essaċ. Komunikazzjoni, il-komunikazzjoni li kellna sissa huwa eh, kif naqbad ngħidlek, tret. Letteralment tret. Għax daw jiġu jagħmlu ċrieki mal ajruplani tagħna kif jgħidu barra, sawa, bil-Malti jitnejku bl ajruplani u blaqwa teknoloġija li għandna. Sawa, u jidħlu, joħorġu, Isu xej mhux xej, isu tagħhom hawn. Issa, issa jista' jkun kif qal Stephen Hawking li aħjar ma nittantawhomx daw, ma nippruvawx ġifieri. Issa jista' jkun li hemm ħafna avvanzati minna, jista' jkun li għadhom iktar primittivi minna, jista' jkun li m'hemm xejn għax jiena jiena l-opinjoni tiegħi, ġifieri opinjoni tiegħi personali mhux bażata fuq xjenza, għax ikolli għandi ħabib tiegħi fil-flaqda tagħna Timi li jemmen ħafna fi Drake's equation u jnejdlu Drake's equation hija probability, it's not certainty. Mbagħad nibdew nitkellmu aħna fuq id-damem. Ehm, li u jirraġuna dak titfa' pereżempju żewġ damem ma nafx kemm number of times, ħajġuk eventualment 50-50, ħajġuk eh, jiġuk dejjem ah, sixes per eżempju, ah, jew munita, jnidu munita, tollija, 50-50, ħa times ħad iġik dar 50 drabi percent ras u 50% in-naħa l-oħra. Tifhem ġifieri jekk inti tollija kemm il-darba. Imma ma jindikx garanzija, per eżempju, jneħdu l-otterija. Kemm il-darba tittollija? Ma niftakarx il-numru, għax matematikali, ħafna drabi. Imma għajni neħdu lotterija, għandek għandek ħames numri da Super 5, ux veru inti. Issa għandek da Super, għajn nejdu li inti ħat ixtri mit biljet kull ġimajn, bħal għed nitkellmu mux ħat maħja mela di, teorija ġifiri. U taħodhom għal, ma nafx, mit sena. Ma jfissi għandek garanzija li inti għax matematik il-probability li ħat irbaħ. Xorta jista' jkolli ma terbaħx. Iktar ma jkun hemm variables, iktar ħajkollok eh, kif probability ħadku li jista' jkun zero. Ġifieri. Fil-fatt jiena nqabbel din il-kussjoni ta' aljeni li jaraw l-aljeni u abductions ħafna ma it's a new way of describing meta kien jaraw l-ispirti u l-anġli u l-xjaten u kollox ġifieri. Eh, eh, verżjoni moderna ntu naqra pseudo xjenza. Ehm, L-istorja tal-seans ila ġejja, ila ġejja żmien twil minn żmien Swedenberg. Però fil-1874, again, n-numri jena toqgħodx fuqi. 47. Hydesville li kien parti minn New York State li għadlum madu xesisti kien hemm kien hemm każ simili għal dak li semmejtlek ta' Malta fejn kien hemm daw iż-żewġ tfajliet kun jomhom Fox, the Fox Sisters, kienu minna li tlieta ħwa ma tnej minnhom iż-żgħar, kienu bdew jissimgħu ħsejjes fid-dar, insomma, U bdaw jgħidu li aktar ta' xi ghost ta' xi ħadd mejjet hemmhekk, insomma. Kienu jaraw tifel ġo xi gwarda robba. Le, le, le, le, kienu ħsejjes biss daw, ħsejjes biss, ħsejjes biss kienu tamping, tamping u wrapping. Fil-fatt, hemm il-ktib table wrappers. Għarajt, għarajt, għarajt, iwa. Mhm. U daw bat qalu jekk huwa spiritu nistgħu dawn saqsu l-mustajiet, qalu l-uspeċ jekk tħabbat darba tfisser iva, tħabbat darbtej

U dejjem aħna nippruvaw, nippruvaw nikkonvinċu lil nfusna li l-ispiriti jeżistu, li l-erwieħ jeżistu, li r-ruħ tibqa' ħajja anki wara l-mewt, tibqa' din l-enerġija li taħseb, li titkellem, li nisimgħuha u niltaqgħu ma' dawn il-mediums li jgħidulek li qed nara xi ħadd, qed inħoss. Illum m'għadhomx physical, illum il-physical mediums spiċċaw, dawk li joħroġlek ta' plasma minn ħalqhom tara xbieha fid-dlam, għax illum id-dlam diffiċli biex Mhux hekk. Kontrolla. Qabel fl-antik meta ma kienx hawn elettriku, faċli titfil lampa tal-gas. Fosfru. U eh, eżatt, u tuża ħafna llum dawk ma la jaqbdhom, kienu kienu ġieli qabduhom ta' wkoll. Mhux ġieli ħafna drabi qabduhom. Kien hemm nies bħal Ewsapja Palladino pereżempju, waħda minnhom Marjorie. Dik li kienet tisker? Hux. Kif? Marġri li kienet tisker? Iva, iva, iva, iva. Fil-fatt, eh, Houdini kien involved ma' maġni. Houdini kien. Għana id bil ta' Houdini, għax interessanti anka għal dawk li għed jirawna u jisimawna. Houdini kien bħed mlaqo ma ġiex nizlarat id-dinja, eh, mux għax kapaċi bis kien, għax kien kapaċi għamil publicita. L-lum il-ġurnata, kullħat sema b'Houdini, meta dak iż la kien hemm internet, la kien hemm television. U kien kreativ. Kien kreativ u kien jaf juża l-promotion. Kien bidem diffiċli, ma kienx bidem faċli, kien jew għalem xej, kien ma lajaq baġlida, kien familja fqira ħafna ġew mill kienu eh, Hungarian Jews li waslu l-Amerika. U dana kien kellu rabta kbira mommu kien iħobba ħafna l-ommu, kien qed għax missieru ma kienx tratta tajjeb, kien rabbi għaw tal-reliġjon ludija, ma kienx jitratta tajjeb kien iħoss ħafna. Is-sewweċu qatt ma kellu tfal ħudini, Meta mietet ommu tant ħadha bi kbira, dak iż-żmien kien hemm il-famuż kittieb Sir Arthur Conan Doyle li kiteb il-kotba ta' Sherlock Holmes, kien bniedem bravissimu imma kien jemmen ħafna li l-mara tiegħu kienet medium u kien ħabib ma' ta' Houdini. U ħadu għand medium biex jikkomunika ma' ommu. U di ommu bdiet tkellmu bl-Ingliż through the seance, through the medium, ġifieri għax daw jitkellmu mbagħad bil-leħen suppost. Kemm ma tajja ma kienx taf bl-Ingliż. U meta saqsija ġodda, induna li dawn huwa fejk. Allora għajem gwerra kontra il-medium. Għamel challenges, kien l-ewwel wieħed li eh. għamel da challenge, kont qoddim il-Kongress Amerikan li għamel challenge li jippruvaw l-medium u kien jittestja ħafna mediums, għaxu kien kien jidu ħafna ċerri. ħafna u kollax kienu ħafna ġipsis oh, li jgħidu li jaqraw xorti u affarijiet oħra. Għamma t-provajna ħafna affarijiet, t-provajna neħdu meta kien hemm eh, Madaffini, sejt nisa. Wieħed mill-li fin tal-fotografija fil-bidu, da eh, li kien qed jiġri huwa kien juża plates, kien juża plates ta' ritratti. U meta toħu tratta xi ħadd bil-plate bil-kimika, all right, kien jipprintja u jerġa' jerġa' jaħsilha Blaċtu, insomma, u kħiġili kien jibqaw fejdid xismu ta' qabel, ta' ta' qabel, jieħu tratta jek, per eżempju. U jiġi fil-background. U da għandu narit jagħmel business bi da, bada jagħmel daw il-double exposures biex jieħu tratta ta' spiriti. Għedifem, ġifiri, u di komplet, komplet matul iż-żmien insaqt illum fuq l-internet fittex, issib ħafna ritratti ta' spiriti li jkunu anomalije fir-ritratti l-orbs, per eżempju, ħafna affarijiet. Ħan nippruvaw xi ħaġa. Ehm, Din jgħidulha l-Phantom, il-Phantom Artist. Mela hawnhekk għandi nixtieq li eh, għandi biċċa karta jien. Nixtieqek tiċċekkja ħan nipprova nġebbed idejja, nqas, u hemm ġew tista' daħħal subajk tara li m'hemm xejn. Taħava? Iftaħħa, iftaħħa, iftaħħa. Ma fiha xejn, u xek. Mela, ehm, issa hemm ġew m'hemm xejn laqas poġġi subajk hemmhekk, le poġġi l-karta lissa. Subajk biss. Mela l-karta ħattija lili, daħan poġġi ħawa lissa. Il-karta l-ħan għamel jien ħan qasqas naqra Ftit fiha hekk. Alright, aħna naraw jien manifesta xi ħaġa xi spirtu ta' xi ħadd li huwa mejjet. Ħanħammeġ dak naqra. Mirko Menegatti. Kien hemm meġixin Mirko Menegatti, meġixin Taljan, mhux kien hemm kien għadu hemm.

Aldo Moro, taf minu Aldo Moro, daw kienu nis kbar li meċċew pajizi, meċċew pajizi madom sħajin, Grace Kelly per eżempju, Konrad Adenauer, Indira Gandhi, Charles de Gaulle, John Kennedy, Alright, Margaret Thatcher, Nikita Khrushchev, insomma Winston Churchill, issa inti għandek dik il-bicċa kartonċina fidejk. Għanamlu klip nerġa' u tixtieq id-daħħala fejġ fejtri. Fejtri tenti. Tgħidillek inti. Alright? U hemmhekk ġik isem. Tista' tara Iva. l-isem ma nafx forsi nittajdu xi Iva. għalissa. Qed tara l-isem? Iva. Allora, Il-kamera ma fxidix, il-kamera x. Ejwa. Kena forsi jiderek. Ndor fuq il-televizjoni. Issa jien poġġej dal-portmoni għawek bil- bil-xismu. Alright, u nixtieqek inti stess toħroġ dik il-karta u tara l-mem xejn iktar. Nqasqasna. Tiri naqra fidejja ħa niftaħ ħajjina mhux għax ma naf dak xtadi fil ma biex biex nagħmlu nqa drammatika. Mela. Għall-ewwel darba meta ngħidlek jien ħatejdli l-isem li kien hemm Min kien l-isem? Elizabeth II. Min Elizabeth II? Dija. Tajba li fan. Ovvjament, jina ċitja, dan ma triks, ġiviri. Imma ħafna darbi jek kienu jgħamlu ta' biex biex jikonvinċu, ġiviri, eh, ġiviri jek kienu jgħamlu. Umbaħt kien hemm per eżempju ieħor li tant kien jemmen li r-ruħ għanda għanda għanda l-xismu li kien jiprofa jizen r-ruħ. Allora kien per eżempju Eh, immu eh, sib permess ta' xaħat li qed imut, jiznu qabel imut, u mbagħad jiznu wara li imut u kien hemm dik l-idea ta' 21 grams. 28 21. Dak l-ilma. Eh, kien ħareġ film fuq hekk fil-fatt, mhux fuq hekk, kien dak l-isem. Ehm, ta' minn Kien hemm każ wieħed u hemm tabella fil-post fejn il-fantasma solva il-qtil tiegħu Emma eh, stejjer dawn, stejjer. Emma eh, storja, eżempju, twila biex nirrakkontaw għawek, toħdilna l-ħin. Emma nibatlek il-link taħħa. Hija l-unika storja fejn huwa konfermat li l-fantasma eh, solvit il taħħa. Mhm. Leħanejlek, u bdet tal-wieħed ġifiri. Dan huma qastejjer li diffiċli biex tipprovhom jew ma jew tiddispruvjhom għax ifhem huma xi ħaġa li għax inti biex tiċċekkja xi ħaġa tkun tagħmel il-proċess eh, qabel u wara. Fil-fatt, fil-fatt data da li prova jiżen miskin. Eh fil-fatt għamilha ġifieri good good intention ma prova xiċċit jew prova ġifieri għamilha b'mod in a way b'mod xjentifiku Li jiżen qabel u jiżen wara, dik hija l-iktar ħaġa xjentifika. Imma, l-għonet il-miżin li juża dak iż-żmien dan qed nitkellmu aħna ġifieri seklu 19. Ma kienx U barra minn hekk ma setax jittestja sew għax inti ma tantx hija ħaġa etika li tmur fuq bidem ħadd tgħidha ħadd mut mela ħa niżnek jew familja tiegħu. I mean, xi ħaġa li ma tantx tista' ssir b'mod normali. Imbagħad kien hemm dik l-idea li jaqraw Għax huma ħa ngħidlek, imbagħad kien hemm it-teorija ta' Moody, Moody ma nafx ma jbiet, mhm. Raymond Moody ħareġ iktib Life After Life After Life jidher li jisu. Ehm, Fejdana fis-70 kont rajtu jiena ma tandi l-ktieb, ġifieri, mbagħad ħarġu ħafna oħra warajh li dana jgħid eh, intervista ħafna nies li kienu mejtin clinically dead li ġew lura l-ħajja risusċitawhom u dawn kellhom esperjenzi simili fejn jgħaddu minn ġo tunnel u mbagħad jaraw lilhom infushom fuq is-sodda, eċetera, eċetera. Għandek il-combination ta' astral body, astral travel, eċetera, eċetera, ġifieri. Eh, ovvjament ħafna xjenzati dana Ewa qawwir l-argument waħda minnhom hija Susan Blackmore, eh, l-psikologa Susan Blackmore, fejn it-teorija tagħha hija li dik hija xi ħaġa li hija because of lack of oxygen, għax inti tkun mejjet meta tkun brain dead, meta tkun clinical dead ma tkunx mejjet. U provaw testijiet fejn ipoġġu per eżempju gwarda robbo li ja, nedu gwarda robba jista' jkun locker whatever, u tpoġġi xi kitba hemm fuq li jekk veru da jitla u jara affarijiet minn fuq jista' jara dik. Imma sissa. Ma dik hemm explanation oħra ta' dik hija meta l-bniedem ikun qed imut jirħi ċertu kimika. Sawa fej ikun bħala kanfer talih biex ikun jista' jitlaq. Biex ikun jista? Ikun jista jitla u jistri. Eh, le, skur, mela, mela, mela. Tipo ta' comfort. Eżatt, fil-fat, eh, fil-fat huwa huwa enta xissa semmejt il-batija, fil-fat jien naħseb li meta jkun wasal l-aħħar li ma jbatix daqs. Ma nafx ta' dina qatt ma nistgħu nidħlu f'moħħ il-bliedem aħna. Għas moħħ ta' annimal, ma nistax inkunu nafu eżattament x'inhu jaħseb. Għadni kemm esperjenzajt aggressjoni fuq isawa ta' eh. daqqa ta' ras wieħed u il-ħin ma konċ jiet, ma konċ naf xinu jiġri, kif bedajtini bissi, un bat jisak kikjat l-adrenalina, ma bqajt inħoss xejn. Ija, xed, eżatt, eżatt, eżatt. Naħseb ifim li ma nistax nejta ġena minn xjenzjat, ġiviri, imma naħseb li veru li għattajt inti ġiviri, għajmi mux veru, mux għat nejdak li inti. Maħsut. Fejx veru. ċerti momenti, f'ċerti momenti il-ġisem tagħna, anke l-adrenalina per eżempju, kultant, ċertu ġeħ ma tħossus meta tkun dak, un bat wara tħossu. Wara, mela, wara, iwa, wara. Eh, e, ġifiri, di l-problema, ma l-problema hija xinu jina dejjem di najt, per eżempju, meta jgħidu raw spirtu, x'jaraw dawn? Jaraw il-glitch ta' tajtin, well and good, all right, f'dik il-kas forsi veru. Imma mbagħad hemm l-ispirti l-oħrajn li jkellmuhom u kollox, u daw bil-ħwejjeġ ikunu, dawn spirti ta' ħwejjeġ, hemm xi gwarda robba li toħu ħwejjeġ minna. Dik il-problema tiegħi mbagħad pereżempju, dik ma nafx kif nispjega. Anke meta jaraw il-viżjoni tal-Madonna, ġifieri dina il-Madonna suppost ħassa ħanaj tereżijiet u jien ma ma nitkellem open, il-Madonna pereżempju fl-istorja skont il-Knisja tered fis-sema bir-ruħu bil-ġisem. All right. Ma dik jiġifieri wara nkitbet. Ejja naf, veru. Ovvjament, mhux vera. Jekk ġarek, ġiet abducted. Ħatara ġifieri, ħatara il-Madonna veru kif inhi, U l-libsa minn fejn ġabita għandha xi xi wardrobe hemm toqgħod tażel. Nafx affarijiet daw li. Kieku l-fenomenu. Tant ma naħsbux fil-fond. Kieku l-fenomenu tal-UFO iġalek tara dak li trid inti. Issa ja ngħidu inti delettan ta' Houdini. Dellek il-fenomenu u dellek forma ta' Houdini. Fimċi rrit ngħidlek issa pereżempju bħal ġuża mifsud. Dik xtuf iktar mill-Madonna kienet. Ah, deri tela l-Madonna. U allura daw meta jidru ma jgħidu xejn li huwa xi ħaġa li ma nafux biha. Għax il-fenomenu huwa bħalek. Dejjem bil-misterju, bis-segretu. Van huwa bħalek, trickster. Inti tagħmel it-tricks. U l-fenomenu jagħmel it-tricks ukoll. Mal-fem, xie skop għandu li għamel tricks? Jista' jkun, jista' jkun. Jista' jkun li anke ħna fid-dinja hija hija il-Big Bang kienet esperiment li għamlu xi ħadd mischief maker ħoloq. del Big Bang u dejjem tespandi, tespandi, tespandi, bikolli jista' jkun hekk. Oqgħod tiċċekkja fuq xi għalien ieħor. Ċekkja fuq ġuża. Wara ġuża hemm ma jemminix hemm bħal David Paċċi l għax kien qed toqgħod tara tħares lej ix-xemx, tgħidilhom ħarsu lej ix-xemx in-nies. Hemm oqgħod tara ġuża x'kien qed toqgħod tgħid itolbu, itolbu, sofru, nsommu, sumu, ma nafx jiena. Għajxix, għax il-fenomenu li l-ek ġala tħoss. Sawa, inti Jien l-esperjenza jtiena, xaġa stramba men li ġalek mm, taqpa taħseb men fuq għal-ħaġa. Taqpa taħseb jien naf jek jaddu jien jek nejx 10 snin oħra, zgur ħanaqpa naħseb u fuq ħanaħseb fuq dak li ħassej dak il-ħin. Dak il-moment, fim, per eżempju fejn David Patch wara kwinti spiegajtlu li ma kienx hemm ħsejjes u li bdejt nisma Qisek qiegħed ġo kamra magħluqa u meta widnejk jibdew isaffru. Ma nafx jekk hux qed tifhimni tkun ġo kamra bla vaku. Jibdew isaffru widnejk. Eh, ġif dawk dettalji li neqpa niftakar. Ma naħseb ħafna minna mill-moħ, il-moħ tagħna, aħna we overestimated, minna li minna li l-moħ tagħna xi kompjuter jaħdem perfett, Imma anki l-memorja tagħna, nsemmilek każ David Paz li huwa bniedem xettiku għall-aħħar, l-ewwel darba li ntqajt miegħu għadni niftakrek tagħmel illużjoni darba li fejn għamilt idejk fuq tifel u hekk erfajtu. Issa jiena kont ċert li di qatt għamiltha, qatt għamiltha, mhux David qed jigdeb, Far from it, għax David huwa bidem. Imma, imma il-memorja tagħna dak ra il-xaħat ieħor jagħmilha għax saret di saret u saret fuq television minn David Copperfield fl-80s, jiġifieri u ħallatna, ħallat għax jiena jdu li ġieli pereżempju ħadd iċ-ċurkett mill-but, qas mis-sejtu, affarijiet li ma sajt nagħmel. Għax in-nies, infatti aħna ngħidu l-magicians, the magic exists in the people's mind, mhux dak li rajt inti, imma kif interpreta l-moħħ, ħafna drabi kif interpreta l-moħħ. Imma naħseb jiena l-ħaj kolli nala, hemm illum mhux veru. Forsi għal darbohra, fanna xkien. Darbohra, mela le, mela le, kun forsi naqrektar inqas mafus bil-ħin. Nirringrazzjak man tal-li ġej. Xej, xej, pjaċir. Jien nħoggos nitkellem jiena nemmen ħafna fil- titkellem open, ma toqgħodx tiġġieled ma dak li jkun, tiddiskuti. Taqsam l-opinjonijiet, taqsam l-opinjonijiet tiegħek, jiena min ċert minn dak li nemmen jien, qed tifhem, nipprova nfittex il-verità, but Sa fejn naslu naslu? Thank you ħafna. Grazzi lilek. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tejnuna ħafna.